I no dey understand wetin go make man dey look im fellow man. Homo people una dey here? Eh? You homo with this head. Who wan follow? How man go carry im fellow man? I no dey understand. Woman to woman dey explainable. Girl and girl, for example these two beautiful ladies, if their two dey do lesbianism, e dey explainable.

This Odiho na man, this my chairman now with him black face, skodo, him go turn nyash, hair, ajin, akwara, everything, him go just turn am. This one la go from back, come dey na kain kain. How man wan take give man soundtrack? How man na normally if you carry girl, she go dey say, oh my god, fuck me hard, oh well. How man wan take dey do am? You go just say like, oh boy, take am easy, oh boy, oh boy, oh boy, shh. oh boy, you go wound me, oh boy, jiri ama, you get me roma, oh touch, oh boy, you get me roma, oh Jesus.

If you pause small, they no dey use coke mix martel, that was where you got it wrong, now you swallow am, if you like am pour again, that's martel o, now if you wan drink the second one, first one you swallow am, second one no swallow am like that, you go drink am two times, one, two. Now, how you drink Mattel no be how you drink Coke. If you wan drink Coke, una dey open Coke, e go foam. No, calm down, hold am well, open am gently, gently. You see am? You see as e foam small? You go come.

who throw am na fifty thousand you wey no throw you say my account na your type dey sabi other people plate number and you no go get car who throw this money boss ah rara reach my boss abeg muna help me pray for am boss anything wey dey pursue any sudden death is not your portion in jesus name accident is not your portion in jesus name in fact boss anything wey dey pursue you this week make dat thing leave you dey pursue me in Jesus name if e pursue me pursue me for two days e no get me make e still dey pursue you in Jesus name I know wetin you do other people na dey throw two two e reach my turn una come throw one nna e be like you don broke o ah another one hey hey three other people na five five o hey four other people na six six una don broke una don broke una wey i know before by now you go don reach one million una don broke o una don broke country no good na you carry woman you fine girl eh. Mike give you. I think say you be DJ. I don't know say you be Curtis. So. My brother, go one show for Ikorodu. I don't know say na so that place be. Oh. I finish show. I dey go house. Na him three guys just call me. As I just dey pass, na him the guys call me. Ace, comedian, show. I don't know wetin dey happen. I go answer these boys. You know say e get a kind slap wey person go give you. That person wey slap you no talk anything. But inside your ear, you go dey hear something na im the first one give me am for my ear tewuru tewuru tewuru i dey hear for my ear open your phone open your phone i collect my phone open for this guy the other one from back give me taser taser taser i dey hear for my ear run run run now i dey come back from aja sangotedo person wan collect my phone for early morning i dey do road work dey come Person wey wan collect my phone from bush come out follow me dey run next thing wey I hear oh boy where your phone I give am the phone the guy enter inside bush as I still dey run another person come out to collect the phone na me come tell the person chairman you come late the other person don collect am I like how you're laughing are you a virgin you don see where virgin piss before if virgin come your house one piss very sweet and romantic Oh my God, Rufus, your house is fine. Oh my God, she go dey shy. Where is your toilet? You go tell her, she go enter. She go just go shift her this, you go hear. Simple. Una know wetin dem dey call akwampi? Una know wetin be akwampi?

why this money dey scatter my pack my money dey go fuel money don sure mop you no go come perform money go soon finish. Anything you do in this life, no die you. Mohbad don die now. Girls using song dey sell waist trainer. Ask about me, ask about me. Buy your waist trainer.

You know say some of her mates for village wey get useless sons still dey alive. Your pikin go go cause problem, go play bet, thief person phone, dem go arrest am, the woman go sell firewood still come bail am, she's still alive. This woman come die. After im death, Burna Boy just run do tribute, e no wan hear say im own mama do condolence. But that Burna Boy mama no fit die bro. You know you know Burna Boy mother? wey dey mount him pikin if e dey perform. Wetin wan kill that woman? That woman wey be like who be say after performance if him pikin carry two girls go carry two boys. Baba Mola no post this one o. Na slip of tongue na my na my show title. Eh, na slip of tongue, yeah. Burna boy beat me. Our two na Port Harcourt boys, but if you beat me, my career go end. Abeg, abeg.